August ni sawm pakua, sanghnih leh sawm pahnih khan usa an state pakhat Wisconsin ah chuan mipa pakhat tunge tih hriat loh chu gas station pakhat bula dawr pakhatah a lut a. Mahse thil lei tura lut erawh a ni lo thung. He pa hi a huh hnuang avangin dawr lo nghaktu hmeichhia chuan a hlau lek lek a, thil lei tur emaw tiin hlau ang reng tak chuan eng nge a duh tih te a lo zawt a. He pa hian thil lei a duh loh thu sawiin phone hman a duh a, a phal leh phal loh a zawt ta zawk a. He dawr atang ngei hian police te chuan phone call mak leh dangdai tak chuan dawng ta. He pa hian tualthahna rapthlak taka thlen thu te, ama mit ngeia hmuh thu te, An thah tak chu hmeichhia kum sawmhnih leh pakhat mi Alisa Bromfield a nih thu thlengin a hrilh a. Tichuan he hmeichhia hi ama thah ngei a nih thu pawh sawi tel nghal bawk a. Hetia engmah zep loha a sawi mawlh mawlh lai hian Police thuneitute chuan Police thenkhat chu he pawmna dawrah hian a rangtheng berin an tir ta a. Phone a Police a biak mawlh mawlh lai hian an va man zui ta a. Police station ah thu chiang zawk a zawt fiah turin an hruai phei ta nghal a. He tualthattu phone hmanga tualthattu a nih thu police hnen a va hrilhtu hi tunge a ni ta ang le? He video hi a tawp thlengin lo en la, i rin loh deuh a ni ngeiin na rinawm. Heta hmeichhia an that tak hi a thattuin a hming a sawi ang khan Alisa Bromfield a ni a, kum sawmhnih leh pakhat mi chauh a la ni nghe nghe. College kal lai a ni a, graduate turin semester khat chiah zir ngai tawh a, Forensic Psychology leh Criminal Justice zir lai niin a zir laiah pawh a thiam thei pawl tak a ni awm e. Amah hi a naupan lai aṭanga hlim thei tak, ṭhen rualkawm thiam tak a ni a. a thiante pawhin a bula awm a nuam an tiin amah pawh hian a thian thei ngaina hle a. Thiante nena han len chua intihhlimna hmun hrang hranga kalte kha a nuam tih zawng tak pakhat a ni awm e. A rilru ti hah turin vei em em a nei ngai lo a, amah tawkah hmeichhe hlim thei tak leh a bula awmte ti hlimtu ber a ni thin. Kum sawm paruk a ni atang khan Major National Retail Store-a Garden Department-ah thawk a, He hna hi college kal paihna thawh chhun zawm zel a, a thihni thleng khan a thawk. College a kal lai hian mipa pakhat nen an intawng a, Alice-ai hian he mipa hi a ngainain a duh ve hle a. An inzui rei deuh hnu phei kha chuan a fa a pai ta nge nge a. Mahse, vanduai thlak takin a fa paina pa hian Alice-ai chu nei atan erawh a lo duh hauh si lo. He thu a hriat tirh kha chuan Alice-ai pawh a rilruan nalh hle a. Awm ngaina pawh hre lo hial awm e. Ni khat chu nu bulah intla hrung takin fa a pai thu hi mittui tla zawih zawihin a hrilh ta nge nge a. A nu leh pa pawhin an fanu hian lo hrethiam hle. Alyssa-i nu, Sherry chuan, Ka fanu in a rai thu min hrilh khan a intla hrung hle tih ka hria. Mittui tla zawih zawihin a fa paina lah chuan hneih a duh loh thu min hrilh nghal bawk a. Khami nia ka fanu ka la inat zia kha aw, ka fanu chunga thil thleng kha kan duh dan chu ni bik hauh lo. Mahse engkim a nih tur ang ang a ni zo tawh a, kha vang khan kan pa nen kan thei ang ang in kan hnem a, a fa pawh kan enkawl pui zel tur thu hrilh in kan hmangaih pui hle dawn a ni tih pawh kan hrilh tel nghal bawk a, kan fanu pawh a hlim in a inthlahrung lutuk tur pawh a ziawm phah ta hle a, amah pawhin a fa lo piang tur chu nghak hlel tak in a thlir a. Keini pawhin a fa lo piang tur chu kan nghahhlelhpui em em a ni, a ti. Tum lawk lo leh a ruahmanna tel hauh lovin Alice-ai chuan nau a pai a, mahse class kal a thulh ngawt thei lo a, a hnathawh lai pawh a bansan ngawt thei bik si lo. Nitin class a kal zel a, class kal chung hian a hnathawhna hmunah pawh a duty hun a lo thlen chuan a thulh phah chuang lo. A hma zawng aiin a hna pawh a thawk rim zawk emaw tih mai tur a ni. Alizai hi mi taima tak leh hnathiam tak a nih avangin a thawhnate pawh hian chhawr fuh an inti hle a, a thawh rim zia hi an hai lo. Alizai taimak zia leh thaw rim zia hrechiang em em tute zingah hian a hnathawhna hmuna'n hotupa pakhat, Brian Cooper, kum sawmthum paruk mi chu a tel ve a. A thawh rim zia hriain Brian-a pawh hian Alizai hi a duhsak hle. Hun a lo liam leh deuh a, Brian-a hian a Lisa-i chu a ngaina ta hle a, a ni telin a duh tulh tulh emaw tih mai tur a ni. A rilru hneh ngei tumin a Lisa-i chungah pawh that a chhuah nasa hle a, a hnathawhna hmuna a hmuh thin piah lamah an hnathawhna pawn lam thlenga a Lisa-i chu hmuh a duh thin hle a, hmuhna remchang tur pawh dap nasa thin hle. Hetih lai hian Alice-i rilruah Brian-e chu a lang ve lem lo thung a, an hnathawhna hmuna a pu a nih avang chuan a be che lem lo thung. That takin a kawm a, Brian atan beisei turin a awm ngai lo. Brian-a hian chhuahpui a sawm fo a, mahse hawihhawm takin Alice-i hian a hnial fithla thei thin. Brian-a erawhin Alice-i chu hmuh zin poh leh a duhna zual tulh tulh si a. Alice-i hmel hmu lo a, nikhat awm pawh a rei a ti ta hle mai. A chang chuan an thawhpui dangte bulah hian fiamthu ti tak deuhin Alice-i chu a bialnu a nih thu te a sawi chhuak hial thuin a. Mahse, Alice-i erawhin chutiang rilru chu pu ve hauh si lo. Hetian tih nek nek chhung hian hun a lo liam ve zel a. Brian-a lain Alice-i chu a nupui atan hial a duh ut ut tawh mai bawk si. Alice-i laina rilru a pe thei der bawk si lo. Brian-a rilru hi a buai thin hle mai. Remchang a hmuh piangin thingpuiin puiah te a sawm thul. Heti reng renga khawsak avang hian Alice-i tan pawh a pu hi hnar reng thei loh chin a nei a. Thianṭha angin thingpui han inpui chang pawh a nei ve thin. August ni sawm pariat, Sanghnih sawm pahnih kha Brian-a far nu pasal neih ni tur a ni avangin Brian-a hian Alice-ai chu tel ve turin a sawm ngawrh hle a. Sawm hlawhtlin ngei pawh a tum. An pu Brian-a far nu pasal neih ni a ni ve miau si a, Brian tan pawh ni pawimawh tak a ni tih a hriatthiam pui hle a. Mahse Brian-a kalpui chu a hreh hle thung. A lehlamah chuan a hnathawhna hmuna a pu a ni avangin a sawmna hi hnar ta se a hna a chan ang tih a hlau ve tho bawk si. Alisai rilru pawh a buai ve hle mai. Alisai rilru buaina chhan ber chu an pu hian ngaihzawn a tum tlat a, mi zingah a bialnu ang hial a sawi a ching thin hi a ni awm e. Nasa taka in ngaihtuah hnu chuan an pu sawmna chu hreh tak chungin a pawm ta a. Hemi tuma Brian-a lawm zia kha kan sawi fiah thiam kher lo mai thei lawm tak a ni. A ka pawh zani la min seh hauh lo ang le. Ni a liam a, Brian-a far nu pasal neih ni, August ni sawm pariat pawh lo hnai ta hle mai. A far nu pasal neih ni atan Brian-a pawh a inpuahchah nasa hle a, tih tur ṭul ang ang pawh a ti zung zung a. A farnu pasal neih ni avanga a lawmna aiin Alisai nen an kal dun theih dawn avanga a lawmna hi a nasa zawk ni awm e. Hetia a pu sawmna Alisaina pawm ta mai hi a thiante pawhin mak an ti hle a. Mak an tih chhan ber chu Alisai rilru an hria chiang vang a ni ber. An thiannu hian an pu a duh loh zia leh pasal tan phei chuan a mi duh zawng a nih loh zia an hre chiang em a ni. A thianten a chhan an zawh lah chuan Alisa'i chuan, Tuna ka hna thawh lai hi ka hna hneih chhun liau liau a ni a, kan pu thu hi ka awi loh chuan ka hna hneih chhun hi ka chan ang tih ka hlau alawm. Ka chungah eng em a thleng nang, thian angin alawm ka kalpui dawn. A chhungte bulah pawh a bial nuangin min sawi lui dawn chuang hleinem. Dik taka sawi chuan keimah hian a sin kal hreh ngawih ngawih. Mahse ka dinhmunah hian han ding ve chin ula, kan pu sawmna hnar hi thil awl ai tak a ni lo a sin. Ka naupai pawh thlaruk lai a ni tawh nghe nghe a, ka duang hian awm thei ila chu ka kal hauh lo ang, a ti. Ni e, khati hun lai khan Alisaii pawhin thlaruk lai nau a pai tawh a. In enkawl uluk a duh lai taka zin chhuah a ngai tlat hi a hreh ve ngawih ngawih. Alisai nu pawhin a fanu chu an pu nen an pu far nu pasal neihna an kal dun dawn tih a hriat khan maka ti ve ang reng hle mai. Ka fanu hian an pu chanchin min hrilh fo a, a ngaihzawn thu te pawh min hrilh a, an pu chunga rilru put hmang pawh min hrilh bawk a, ka fanu khan an pu kha thian tha angin a en mai chauh kha a ni a, Hetia farnu pasal neih nia kalpui a tum hi a tir kha chuan mak ka ti ang reng hle a. Mahse an pu sawmna kha hnar che a hna chan thei din hmuna a din avang chauh a kalpui tur a ni tih ka hriat hnu kha chuan ka hrethiam ta khawp mai. Fanunea nu han nih ve kha a nghakhlelh em em bawk a ti. Brian-a far nu pasal neih ni August ni sawm pariat, Sanghni leh sawm pahnih a ni a. Brian-a chuan phun takin Alice-i chu va hruai a. Alice-i pawh ni dang zawng aiin a incheiin a in-uluk bawk a. Brian-a mitah chuan a ai tha reng reng an awm lo. A lung a awi hliah hliah awm e. Brian-a far nu pasal neihna hmun tur hi Alice-i tihawmna atanga hla ve ang reng tak Door County-ah a ni a, zankhat riak turin ruahmanna an siam. Brian-a leh Alice-ai te pawh Brian-a motor chuan Door County lam pan chuan an tlan ta vang vang a, tluang takin an thleng a, inneihna pawh tluang takin an zo fel chu a ni ta. Inneih zuaah intihhlimna hrang hrang an buatsaih a, nuam an ti tlang dar dar hle a. Alice-ai pawh mihlim thei tih takah nuam a ti phian mai. Chuti a hun hlimawm tak an hman mek lai chuan Brian-a leh Alice-ai te chu eng emaw vangin an thu a inhmu ta lo a. Alyssa-i chuan an intihhlimna hmun kalsanin an thlenna hotel a pansan ta daih a. Brian-a a hrilh hai angreng hle mai. Brian-a pawh intihhlimna hmunah chuan a mawi tawk a han awm a. Alyssa-i ber a awm tak si loah chuan nuam a ti thei ngang lo a. An thlenna hotel pan chuan a kal bo ve ta a. An thlenna hotel a va thlen chuan Alyssa-i chu lo mutui hle tawh a, Brian-a lah a lo lem hnem ve deuh avangin thawm dim na chang hre hek lo. A ri lut hlut a, a thawmah Alyssa-i pawh a rawn harh a, mahse a chauh ve em avangin a hmuhil zui ve leh mai bawk a. Alyssa-i muhil chu Brian-a chuan a thlir ngawih ngawih a. a nupui atan a duh a ni. Mahse, tunah chuan Alisai rilru pawh Brian-a hian a chiang thawkhat ta hle a. Alisai chuan ṭhianah bak a duh lo tih pawh a chiang viau. Intihhlimna hmuna an inhauh hnu phei kha chuan Alisai hian an khuan haw leh hnuah phei chuan ṭhian ṭha tak ngial pawh an nih tawh dawn loh thu a sawi bawk nen, Alisai thusawite chu ngaihtuah let a, a nih rui lungpuam bawk nen a thin a rim thut a, Alisai muhi lai chu a bei ta a ni. Brian-a chuan, Min duh lo mah la, midang chu i van nei awm bik lo em? tiin Alisai mutui lai nghawngah chuan a rek a. Alisai rawn harh chu theih tawpin a han ṭang ve bawk a, mahse, mi patha nana na chu a lo hneh ngang si lo. A nghawng a rehsak avangin Alisai chu a ṭawng hlei thei lo a, Thei leh thei lovin, Brian, eng thil nge ti i tum? Khawngaih takin min thlah rawh. Hei ka pum chhunga naute vang chauh tal pawh hian min thlah teh, a han ti trawk trawk ṭhin a. Mahse, Brian-a thin a rim laklawh tawh tlat. A nghawngah a rehna chu a thlah duh chuang lo. Alice-ai pawh theihtawpin a han ṭang ven ṭhin tak nain a tal chhuak zo ngang si lo. A tawpah chuan Brian-a chuan Alice-i chu a rekhhlum ta nge nge a. Alice-i pum chhunga naute tan pawh dam khawchhuah ngaihna a awm ta bik lo. Brian-a hian Alice-i te nufa nunna chu a rualin a laksak ta. A tu khua lo vara Brian-a mang ang lutuk chu gas station hnai berah kalin phone hman a dil a. A tir lama kan sawi tak ang khan Brian-a'n police a biak mawlh mawlh lai hian police thenkhat chu Brian-a phone hmanna dawrah an rawn thleng nghal a. Brian-a hian Mana Police Station-ah chiang zawka thu zawh fiah turin an la ta nghal a nih kha. Police Station-a Brian-a an lak hnu hian Alisai ruang awmna hotel-ah Police thenkhat an lo va kal bawk a. Alisaite thlenna room an va luh chuan Alisai chu chhuatah lo mu a, fel takin puan a lo sin a. A puan sin lai an han keu chuan Alisai chu ruakin a lo mu reng tih an hmu a. A taksa'n han en chiang a. A nghawngah rehna hnu hma an hmu a, pawng sual a tawh leh tawh loh damdawi lama mithiamten an en fiah hnu chuan Alisa-i chu a thi hnuah pawng sual a ni tih an finfiah thei ta bawk. Tualthattu ber amah leh amah a inpuan nghal avang hian Police-te tan tualthattu zawn buai a ngai lo a, an hna a awlsam phah phian thung. Police-te chuan Brian-a chu thil thlen dan an han zawt tawn ta a, an zawhna te chhangin Brian-a chuan Alice-a nen hian company pakhatah thawk kan ni a, ka duh zawng tak a lo ni avangin a rilru hneh tumin ka thiam ang angin hma ka la ṭhin a. Nupui tan pawh ka duh. Mahse, a ni chuan a rilru min pe ve tak tak lo tih ka hria a, heti chung hian theihtawp ka chhuah zel ṭhin. Ka farnu pasal neihnia min kalpui tura ka sawmna pawm hlauh kha ka lawm em em a, Hma kan sawn hret dawn niin ka hria a, kei pawh ka hlim hle. Mahse ka farnute inneihni khan ka chunga rilru put dan dik tak chu ka hria a, kan thu a inhmuh loh deuh avangin kan inhau deuh nghe nghe a. Khami tum khan Alisaii hian kan khaw lama kan haw hnuah phei chuan thian ang pua kan inkawm zui a rem tawh dawn loh thu min hrilh ta si a, kha khan ka rilru a ti na em em a ni. Kan inhauh hnu hlawk khan Alisaii chuan kan thlenna hotel-ah min kal bo chhan daih a, Kei erawh ka far nu pasal neih ni a nih avangin kal bo ve nghal mai thei ka ni si lo. A mawi tawk awm hnu chuan kan thlenna hotel ah ka va phei a, Alisa-i chu tui takin a lo muhil tawh. A hmel ka en vang vang a, a thu sawi te ka ngaihtuah let chuan ka ingaihtuah lungpuam a. Midang a nei mai tu chu ngai ngam lovin a chungah hetiang hian ka che ta mai a ni. Ka chet dan kha ka in hrethiam bik lo. Alisa-i ka thah hnu khan bathroom ah ka lut a, bathtub ah ka riak a, Ka muhil thei ngang lo a, khua lo var tan ta maw tia ka nunna lak tupin tuipui lam ka pan a. Tuipuia pawh hun engemaw chen chu ka va lut ngei a, mahse ka nunna ka la thei si lo. Hemi nu hian tih ngaihna dang ka hriat tak ngang lo avangin gas station ah kalin dawr hnai berah ka lut a, keimah leh keimah ka rawn puang ta a ni, a ti. Tun hma pawhin Brian-a hian a bialnu hlui kut a lo thlak fo tawh thin thu pawh a sawi tel a. A bialnu hlui hian police hnena report a theh luh loh avangin hremna tawk lo thung. Brian-a hi ruah hman lawkna fel tak neia mi pahnih thah thubuai leh pawngsual thubuai awrhtir a ni ta a, court-ah chung thu ngaihtuah a ni dawn ta. Thlasawm laia liam hnu chuan Raina Thubuai chu court ah ngaihtuah a ni ta a. Chiang taka a thil tih dan zawng zawng a puan hnuah rin loh takin Raina hian Alice-i chunga hetiang taka chetna chhan hi a rui lutuk vang niin a sawi leh ta hlauh thung a. Alice-i khawih lai khan rilru mumal a pu lo a. a thil tih kha engmah a hriat chian loh thu sawiin first degree murder case awrh tur a ni lo tih court ah sawi leh ta hlauh thung si. Police ten thu an zawh fiah lai khan Ali Sai chunga chet dan zawng zawng kha chiang tak, felfai takin a indawt thlap khan a sawi thei si a. Court ah erawh a ruih lutuk avanga engmah a hriat loh thu a sawi leh ta thung. Linga chhung zet Brian a thubuai an ngaihtuah hnu chuan court hian thutlukna mak tak a siam ta hlauh mai. Brian-a case chu hung jury an ti ta a, a awmzia chu a thubuai ngaihtuahtute ngaihdan a inang lo a, thutlukna mumal tak an siam thei lo tihna ni ber awm e. A thubuai ngaihtuahtute zinga thenkhatin Brian-a thusawi chu awiin, Alisaia thah lai khan ngaihtuahna mumal a hmang thei lo niin an hre tlat a. Hei vang hian Brian-a case-ah thutlukna mumal tak awm lovin an tawpsan ta rih a ni phawt. Brian-a hi thubuai engmah awrhtir lo tawp chuan ni lo a, Pawngsual thubuai chu an awrh tir tho a, mahse Tualthah thubuaiah hian First Degree Murder case awrh tir tur a ngaih a nih laiin Court chuan thutlukna mumal tak a siam thei ta rih lo a ni. He thu an hriat hian Alisainu chuan mak a ti tawp thei lo. Alisainu chuan Khatiang khawp khan evidence chiang leh tha hmuh tur a awm a, Brian-a inpuanna video pawh court a en ho a ni bawk a, khati chunga thutlukna mumal an siam thei lo kha mak ka ti hle mai. Brian-a thubuai ngaihtuahtute zingah khan hmeichhe pahnih an tel ve leh nghal a, anni pahnih kha Brian-a thusawi awitute zingah an la tel zui bawk a. An hmeichhe pui rawng taka thah a nih hnuah pawng sual a ni tih an hriat hnuah pawh Brian-a thusawi an awi zawk tlat kha mak ka ti tawp thei lo. Brian-a hian a phu tawk hrepna hmuh hma chu ka bei zel dawn, a ti. Alisa-i nu chuan sawi chhunzawmin, Zu leh ruihhlo kaih hnawih avanga pawi khawitute thla vang hauhna, Voluntary Intoxication Law, hi kan ti tawp a ngai a ni. He dan ti tawp tur hian ka theih tawp ka chhuah zel ang, a ti. A sawi ang ngeiin Alisai nu chuan a fanu thattu chuan a phu tawk hremna dik tak a hmuh theih nan leh an dan pakhat Voluntary Intoxication Law chu tih tawp a nih theih nan hma a la ta char char a. Midang pui bawmtu a neih belh zel bawk a, a tawpa tawpah chuan a thawh rimrah a sen ta. Wisconsin State-a he dan tih tawp a nih hnu lawk hian USA-a state sawmthum pahniha pawh he dan hi tih tawp a ni zui ve ta bawk. Ali Sainu thawh rimna zarah he dan an paih bo thei hi thil awm awm tak a ni ngei ang le. Kum khat dawn a liam leh hnu chuan Brian-a thubuai chu ngaihtuah ni leh dawn ta a. Mahse, Brian-a thubuai ngaihtuahnaah hian an dan paih tak Voluntary Intoxication Law chu Brian-a hian ṭan chhan atan a la hmang thei dawn thung. Hei hi a chhan ber chu Brian-a pawi khawih hun lai khan he dan hi paial a nih loh vang a ni awm e. He dan hi Brian-a ninhumhim nan a la hmang thei dawn tih a hriat ve le. Alice-ai nu chuan Brian-a thubuai ngaihtuahtu turte hnenah chuan ngenna thlenin, Khawngaih takin a lihrai khain fanu angin en ula, a chunga thil thleng kha uluk takin ngaihtuah let hram ang che u, a ti. Court ah chuan Brian-a thubuai chu ngaihtuah a ni leh ta ngei a. A thubuai ngaihtuah hmasak a nih ṭum a a inhumhimna, voluntary intoxication, law bawk chu Brian-a hian amah leh amah inhumhim nan hman a rawn tum leh ta ngei bawk a, Dhaka rukzet court-a hun an hman hnu chuan court chuan thuthlukna a siam ta. Thinphu dep depa Lisai nuten an lo ngaihthlak lai chuan an duang ngeiin court chuan thuthlukna tun tum chu a rawn siam ve ta. Bryan-a chu first degree murder case pahnih awrh tir a nih bakah mithi tawh hnu pawngsual case awrh tir a ni ta rup mai. Damchhunga lung intam tura chungthu rel sak a ni ta a ni.